Wel, hoffwn i ddiolch yn fawr i Mrs Marshall ac i'r plant gwych am agor noson nhw'n ffordd mor arbennig. Hefyd diolch i uh, Mrs Ryder a Mrs uh, Mr Ripley, sori, am helpu allan. Um, hoffwn i croeso cynnes iawn i chi mae heno. Bwriad y noson ydy cael fori disgyblion yr ysgol sydd wedi rhagori yn ystod y flwyddyn. A warm welcome to you all here tonight uh, for an evening of celebration where the youngsters of Brotherby will be rewarded for their excellence. Rwy'n falch bod canlyniadau aroliadau'r ysgol yn y tri cyfnod chwelo wedi gwella eto yn 2011 ac mae'r tueddiadau dros y dair mlynedd diwetha yn galonogol iawn ac rwy'n obeithio bod yna'n parhau i wella yn 2012. The school's results across the three key stages in year 9 11 and 13 have again improved with a positive three year trend and we expect the results for this year to also improve. Mae'r ysgol yn llwyddo i gynnig dros 30 o bynciau ym mlynyddoedd deg a deuddeg drwy gydweithio gyda ysgol, ysgol gyfun Llenwedig a Chonsortiwm Gogledd Powys. Rwy'n ddiolchgar iawn i'r staff am eu gwaith caled, eu hyblygrwydd a'u parodrwydd i ymgymryd â sialansau newydd er mwyn cyrraedd targedau'r llywodraeth.

Mae ein cwricwlwm sgiliau newydd, Dysgu Smart, ym mhlwyddyn saith wyth a naw yn mynd o nerth i nerth. Ac rydym eleni yn y Credyd Sgiliau Hanfodol ym mhob un o'r chwe maes, cyfathrebu, rhifedd, technoleg wybodaeth, datrys problemau, gwella'r perfformiad a gweithio gydag eraill. Mi fydd y cohort cyntaf i astudio Fagwraeth Cymru yn cwblhau cwrs ym mis Mai eleni. The Smart Learner Course for Years Seven, Eight and Nine is going from strength to strength with the pupils developing and learning skills to help them to become independent learners. The Welsh Bark is nearing its completion, near thirteen, and essential skills are being accredited across all three stages. This was one of the recommendations from the last inspection. Dwi'n sicr eich bod hefyd yma i wrando arna i yn siarad, felly ymlaen â ni ar gwobrwyo. Ond cyn gwneud hyn, hoffwn ddiolch fawr i bawb am eich cefnogaeth. Mae'n bwysig bod cydweithio clos rhwng yr ysgol, y cartref

Yym, dwi am alw ar Mister Price i i yy i'w rhoi nhw allan. Dwi'n deall bod rhai colege ag ati yym ddim wedi cau eto, ond dwi'n ddiolchgar iawn i'r rhai sydd wedi dod yma i gasglu tystysgrifau. Ocê. Yym, dwi'n meddwl ryw bump sydd wedi dod. So, fydd Philip Fenner, Angharad Rowlands, Siân Jones, Megan Ryder a Catrin Jones o Gymru Sgwrs Braf.

Mae'r criw nesaf o ddisgyblion i gael eu gwobrwyo heno wedi llwyddo i wneud argraff bositif iawn ar eu tiwtoriaid dosbarth. Dyma'r disgyblion yn y dosbarthiadau cofrestru, mae'r tiwtoriaid wedi eu hadnabod fel y disgyblion mwyaf parod eu cymwynas, a'r disgyblion sydd yn arwain trwy fod yn bobl ifanc enghreifftiol. Mae'n galonogol bod cymaint o ddisgyblion wedi eu henwebu, a'r gwir amdani yw bod mwy eto o ddisgyblion y gellid hefyd fod wedi eu henwebu. Mae'r disgyblion a welwch yma yn haeddu cryn glod am ddangos rhinweddau mor bositif. The next group of pupils to receive awards this evening have succeeded in making a very positive impression on the class, tutor.

The pupils seen here deserve a lot of praise for showing so many positive attributes. Da iawn chi. Wrth i'r disgyblion hyn ddod i'r llwyfan, a mae a sawl ddisgybl, a oes modd peidio cymeradwyo nes bydd pawb wedi bod ar y llwyfan os gwelwch chi'n dda?

Yn saith cedr, Isac Salik a Lleucu Morgan wedi eu henwebu, a allai alw ar Isac i ddod i'r llwyfan. O saith felin, From Seven Felin, Maia Kenny a Cameron Watts, Mae'n ddrwg gen i, dwi wedi wedi ymddiheurio. Mae Misus Nia Vaughan, cadeiryddais y llywodraethwyr ymhlith ddosbarthu'r gwobrau yma. Misus Nia Vaughan, the chair of governors, is going to uh, well, share out the certificates. Felly, o saith delyn, from seven delyn, Maya Kenny a Cameron Watts wedi cael eu henwebu. Maya and Cameron have been nominated, a Cameron ydy sydd wedi llwyddo. O ddosbarth Angell, Willow Sanders a Molly Sandles wedi cael eu henwebu Willow Sanders and Molly Sandles have been nominated from Angell a Molly, os gwelwch chi'n dda, i ddod i'r llwyfan. O ddosbarth Cegir,

A Jo, os gwelwch chi'n dda, fe fyddwch chi'n dda. Stop. O Dilas, Fam Dilas, Georgia Clark a Daisy Smith, a allai alw ar Georgia i ddod i'r llwyfan. O Dwynant, from Dwynant, wedi cael ei henwebu mae Talon Mitchell a Sasha May Howard, Callum Nicol and Sasha May Howard have been nominated from Dwy Nant a Callum os ydi o yma i ddod i'r llwyfan i'r wal cefn. O Glaslyn, Rhun Bleddyn a Marianne Jones Evans wedi cael eu henwebu. From Glaslyn, Rhun Bleddyn and Marianne Jones Evans have been nominated a Marianne os gwelwch chi'n dda i ddod i'r llwyfan. O'r gwydol, mae ffin Nickon Sandy a Megan Lewis wedi cael eu henwebu, a ffin ydy'r person, os ydy e yma, dwi'm yn gallu gweld ffin chwaith, na, ffin yn absennol hefyd. O Hengwm, Ellie Yallop a Kieran Jones wedi cael eu henwebu, from Hengwm, Ellie Yallop and Kieran Jones have been nominated, a Ellie, os gweli di'n dda i ddod i'r llwyfan. Ym mlwyddyn un ar ddeg, mae'r canlynol wedi cael eu henwebu o un ar ddeg cegin. In year learn, the following have been nominated for from year learn cegin. Marged Jones a Heini Jones. A oes modd i Marged ddod i'r llwyfan? Marged, plîs. O 11 Angell, from 11 Angell, Elin Evans a Callum Davies wedi henwebu, a oes modd plîs i Callum ddod i'r llwyfan? Callum, please come to the stage. O 11 Delyn, From 11 Delyn, Nan Peyle a Michael Edwards wedi cael eu henwebu, Nan Peyle and Michael Edwards have been nominated. Michael, please, i fod y llwyfa. Ym mlwyddyn deuddeg, mae'r canlynol wedi cael eu henwebu. In year twelve the following have been nominated, Mae Sarah Sandals, Dylan Jones, Miriam Davies. Os gwelwch chi'n dda, oes modd i Mae Sarah ddod i'r llwyfan? So mae Sarah plîs to come to the stage. Ym mlwyddyn tair ar ddeg, yn Year Thirteen, wedi cael eu henwebu, mae Thomas Wyn Williams ac Emma Jones, Thomas Wyn Williams and Emma Jones have been nominated, os gwelwch chi'n dda, Emma yn dod yn llwyfan. So Emma, please.

A alla i ddiolch hefyd i Misus Nia Vaughan, thank you very much, Misus Vaughan. Reit, yr eitem nesaf, os gwelwch chi'n dda, i ddod i'r llwyfan, ydy Margen ac Elin sydd yn mynd i ganu Diawd ni Ysbrydion Awen gan Henry Purcell. The next item will be Elin and Margen, Margen who come to the stage please to sing Ni Ysbrydion Awen by Henry Purcell.

Alla i ofyn hefyd i Misus Mair Jones ddod i gyflwyno'r tystysgrifau os gwelwch yn dda. Misus Mair Jones will now present the certificate to the, to the winner. Yn gyntaf, Cymraeg a'r enwebyddion Miriam Davies a Gwyno Griffiths. A'r enillydd, Miriam. Wnawn ni ddilyn yr un un drefn am bod yn cymeradwyo ar ddiwedd y, y rhestr. Yali Barton Heath and Poppy Woods

Hanes, History, Marget Jones a Poppy Woods a Marget, sydd wedi bod i'r llwyfan ysgrifennu yna. Cerdd, Art, two nominated, Ira Masco and Zoe Johnson, and Ira, please.

ac Addysg Gorfforol y Bechgyn, Boys Physical Education, Jack Wyn Williams a Thomas Wyn Williams, ond mae rhaid gwahanu Thomas a ti'n hir o dy gwybod Wyn Williams. Business, Sian Rhys Griffiths and Harry Wyn Williams. Sian, please.

Amaeth. Uh, Sara Lewis, un Andrew. Sara. A, a hefyd rwan mae gennym ni'r baccalaureate, we have the Welsh baccalaureate which is new to the school, a number of people have been in here, a dyma nhw. Mae Sara Sandels, Emma Jones, Ellie Jones,

Dyn ni yn symud ymlaen nawr at um, gwobrau arbennig. Mae nifer o gwrsau ar y bwrdd yn fan hyn, there are a few special prizes uh, on the table, about 13 yn ôl. A dwi am uh, alw ar uh, Mrs Harvard Roberts, Mr Aled Murphy i gyflwyno'r gwobrau hyn. Mae'r gwobrau canlynol, yn, fel y Mr Jones yn dweud, yn wobrau arbennig. Mae'n wobrau sydd wedi cael ei gadael gan gyn um, staff sydd wedi bod yn gweithio yn yr ysgol um, ac yn athrawon. These prizes are special prizes which have been left by um, certain staff members and past staff members um, and it's very special and all the pupils who receive these um, prizes should be very proud. So bob un disgwyl bod yn proud iawn o ennill un o'r bobl yma. Felly, gawn ni ddechrau. Um, y gwobr gyntaf ydy Gofr Mabel Gampau 2011. Um, gafon ni ddau gapten oedd yn arwain eu tîm yn wych, yn ysgogi bawb i cymryd rhan ac yn y pen draw i ennill y cwpan. There were two pupils and two captains who pushed the other pupils to compete and, and um, give all their best efforts to winning the, um, winning the event on the day. A'r ddau gapten yna oedd Hannah Wells a Carwyn Williams.

James i'r wobr nesaf ac mae'r gwpan yn cael ei chyflwyno i ddisgybl dawnus ym myd y ddawns,

Ond dwi am ofyn i Misus Menna Blake ar ran y Llywodraethwyr i gyflwyno'r cwpan eleni i Gwawr Jones. Y cwpan nesaf ydy cwpan Meiriona Jones. Rwy'n siŵr bod nifer ohonoch chi yn cofio'n aml iawn am Miss Meiriona Jones, am fynd i'r prwy bennaeth yn yr ysgol ac yn gyfrifol am yr ysgol ar yr un cyfnod. Roedd gweld rhywun yn dod yn ei flaen yn bwysig iawn iddi, a'i dymuniad hi oedd bod y cwpan hwn yn cael ei roi i berson sydd wedi gwneud cynnydd arbennig. I'm sure some of you remember Miss Meiriona Jones, who was the Deputy Head here a few years ago, and she wanted this cup to to be presented to someone who made special progress in the school. Mae yna dri merch wedi cael ei enwebu, three girls have been um, nominated for this prize, sef Justina Malinowska, Ira Masco a Nam Palin. Ga i ofyn i chi, can I please ask you, um, i gymrydwyo y tair yma wan. Maen nhw yn ferched sydd wedi datblygu yn anhygoel yn fy Ga i ofyn i Glenda Davies, sydd ar Llywodraethwyr, i ddod ymlaen os gwelwch yn dda, i gyflwyno yr enillydd. Uh, and the winner this year is Justina Malinowska. chi'n gweld, mae jyst yn cael ei gael anna bach i'w ffrwnt. Cwpan du Wyn Thomas yw'r wobr nesaf. Roedd Wyn Thomas yn bennaeth ar yr ysgol ac ar ei ymddeoliad, penderfynodd gyflwyno'r cwpan i'r dysgwr Cymraeg yng nghyfnod allweddol tri, y dysgwr Cymraeg gorau felly yng nghyfnod allweddol tri. Mister Wyn Thomas,

Roedd Misus Nerys Williams yn gyn ysgrifenyddes yn yr ysgol ac yn berson gweithgar iawn yn y gymuned. Some of you may remember Misus Nerys Williams, she was a school secretary for many years and she was very active in the community. Felly mae'r wobr yma yn mynd i ddisgybl sydd yn yn weithgar iawn yn y gymuned ac wedi bod yn eu gwaith ardderchog yn y gymuned yn ddiweddar. The nominations for this award are Siân Brys Griffiths, Heulwen Tomos, Megan Parry ac Anna Hennigan. Ga i ofyn i Alun Jones o'r Llywodraethwyr ddod ymlaen, os gwelwch yn dda. Mae'r ddisgybl sydd wedi ennill yn ddisgybl sydd wedi rhoi ymroi i ryw 50 awr o oriau, sori, 50 awr o oriau, 50 awr o waith wirfoddol yn y gymuned yn ddiweddar. Yr enillydd ydy Anna Henning. Gwobr am oresgyn anawsterau yw Cwpan Menna Wyn Price, a mi oedd Menna yn ddisgybl yn yr ysgol hon yn yr wythdegau.

a Trystan Waters. Ga i ofyn i Tecwyn Jones o'r Llywodraethwyr ddod ymlaen, os gwelwch yn dda. A y wobr flwyddyn yma yn mynd i Guto Pugh. Tarian y Cynghorydd Michael Williams yw'r wobr nesaf, sef, Gwobr i Bencampwr y Flwyddyn ym Myd Chwaraeon. This award is for excellence in the sporting world. Yr enwebiadau eleni oedd Jack Wyn Williams, Tomos Wyn Williams ac Elen Evans. Mae'r un sydd yn derbyn y darian eleni yn gwneud hynny am ei gyfraniad cyson a di-flino ar feysydd chwarae pêl-droed, rygbi ac athletau'r ysgol a'r gymuned. Mae o hyd yn oed yn dipyn o ddawnsiwr ac yn gallu gwneud pirouette reit dda. Fe fyddwn i'n gofyn i'r Cynghorydd Michael Williams ei hun gyflwyno'r darian eleni i Tomos Wyn Williams, ond yn anffodus, dydy Tomos ddim yn gallu bod yma heno. Felly, llongyfarchiade mawr i Tomos yn ei absenoldeb. Y wobr nesa ydi gwobr John Edwards Exhibition Fund. A ma'r wobr yma yn mynd i ddisgybl sy'n byw ym mhlwyfi Cemaes a Llanwrin sydd wedi bod yn yr ysgol am o leia pedair mlynedd ac sydd ar hyn o bryd yn derbyn addysg mewn prifysgol. The John Edwards Exhibition Fund is an award for a pupil who is currently in university from the parish of Llanwrin and Cemaes. Y disgybl sydd yn ennill y wobr yma flwyddyn yma ydy Catrin Manon Jones. Anffodus, yn amlwg bod Catrin ddim yma heno, ond dwi'n siŵr bod hi'n gwerthfawrogi'r y wobr. Cwpan Liz Pugh i'r wobr nesaf. Roedd Liz Pugh am gydnabod y cyfraniad diwylliannol a wneir gan ddisgyblion yr ysgol. Misus Liz Pugh wanted to recognise the pupils contribution to cultural life within the school and in the wider community. Roedd hon eto'n gystadleuaeth glos gan fod cymaint o blant yn cyfrannu'n ddiwylliannol. This award was also very well contested with six nominees as follows, Ilan Jones, Rhun Bleddyn, Rhian Griffiths, Llywerdd Jones a Lliwen Jones. Ga i ofyn i Mister Jim Hunniball, Ar ran y Llywodraethwyr, gyflwyno'r wobr eleni i un sydd wedi dod i'r amlwg am ei berfformiadau difyr ar lwyfannau'r Ffermwyr Ifanc, am ei waith menter gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg, am ennill yr ail wobr yng nghystadleuaeth Maldwyn, am ei ddoniau barddoni yn y talwrn a gynhaliwyd yn ystod dathliadau Gŵyl Dewi, Ac wrth gwrs, am ennill cadair Eisteddfod yr ysgol. Ilan, os wnei di ddod i'r llwyfan os gweli di. Y wobr nesaf yw Gwobr Ysgoloriaeth Ewropeaidd Linda Harding. Mae'r wobr i ddyfarnu i ddisgybl sydd wedi gwneud argraff arbennig mewn cerddoriaeth, Cymraeg neu ieithoedd modern.

Mae'r wobr y flwyddyn yma yn mynd i Ddisgybl yym a dwi'n gobeithio newch chi weld yn aml iawn ar y teledu yn yn fuan, sydd wedi cipio, os dwi'n cofio'n iawn, chwech cyntaf yn yr Eisteddfod Sir, yym sydd yn weithgar iawn yn yr Eisteddfodau bach o gwmpas y gymuned yma, a dwi'n siŵr fod chi'n ei nabod hi yn barod.

Ga i ofyn i Mister Alun Jones ar ran y Llywodraethwyr i gyflwyno'r wobr eleni i Mister Robert Buchan Terry. A dyma ni wedi cyrraedd y wobr ola, this is the last um, prize, sef y ceffyl du, Black Horse. Dyma'r pinnacle, dyma wobr am ddisgybl y flwyddyn, the pupil of the year. Mae'r wobr yma'n gyfle i ni wobrwyo disgybl sydd wedi gwneud cryn argraff yn yr ysgol. Disgybl sy'n weithgar ym mhob agwedd o'r ysgol.

Ga i ofyn i chi um, gymeradwya pedwar yna os gwelwch yn dda. Ga i ofyn i Mrs Mia Vaughan o'r Llywodraethwyr ddod ymlaen, os gwelwch yn dda. Mae'r enillydd y flwyddyn hon yn ddisgybl sydd yn barod wedi cael ei enwebu chwech gwaith. Yn ddisgybl sy'n ymroi i'w waith, yn ddisgybl cydwybodol ac aeddfed, ac sydd hefyd yn datgelu talent arbennig iawn o leia unwaith y flwyddyn yn yr ysgol yma. The winner this year is a pupil who already has been nominated six times. He is a pupil who gives his all to his schoolwork, a pupil who is conscientious and mature, It is also a pupil who reveals a special talent at least once a year. Falle fo rain i chi'n gwybod pwy di'r ferch. Mae'r wobr yma, y ceffyl du y flwyddyn yma, yn mynd i Michael Edwards. Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cael ei enwebu ac i bawb sydd wedi ennill. I orffen, ga i alw ar Heledd Besant i ganu Cer Dant a Bati Cwm Hir gan Myrddin ap Dafydd, sydd wedi cael ei osod gan ein athrawes cerdd, Llio James.

Wel, mae'n bleser genna i roid y diolchiadau heno yym ar noson ble 'dyn ni gyd wedi ymgynnull i ddathlu llwyddiant, achos dwi yn meddwl bod o'n bwysig iawn bod ni yn dathlu llwyddiant ein pobl ifanc. Um, it is a pleasure for me to give the vote of thanks tonight um, on a night where we've all come together to celebrate the success of our young people, and I do believe it's very important that we celebrate the success of our young people. A dwi yn eich llongyfarchu pob un ohonoch chi, I heartily congratulate every one of you. Mae hefyd siŵr o fod y tro cynta i fi allu sefyll ar y llwyfan 'ma heb fod yn riant a heb gael plentyn, un ym mhlant fy hun, yn dweud oh mam ti mor embarrassing. It's probably the first time I can stand on the stage because although I'm still a gyfna I'm no longer a parent and I don't have any of my um, my own children in the audience to tell me how embarrassing I am. Beth bynnag, Hoffwn i ddiolch i'r canlynol. Yn gyntaf, yym, hoffwn i ddiolch i Misus yym Llia James am y y trefniant yym cerddorol heno. I'd like to thank Misus Llia James for yym arranging the musical items this evening. Ond nid yn unig am heno, wrth gwrs, am ei gwaith hi drwy gydol y flwyddyn.

Hefyd hoffen i ddiolch i'r cyn-ddisgyblion sydd wedi dychwelyd, a dwi yn eich yym a dwi yn dymuno'n dda iawn i chi am y dyfodol wrth gwrs, fel ydyn ni i gyd. I'd like to thank the um, past pupils who returned this evening and I wish you every success in the future. Hefyd y staff sydd wedi helpu heno, ond nid yn unig bod nhw'n helpu heno, am eu holl waith yn ystod y flwyddyn yym a ai yn rhoddiad yr ysgol. I would like to thank all the staff for the work the work they've done tonight, but not only for tonight, the staff who aren't here as well for all the work that they put in throughout the year to support our pupils. Hoffwn i ddiolch i'n um, cyd-lywodraethwyr, falle na ydych chi'n gweld ni'n aml iawn, ond dyn ni yn gwneud y gwaith dyn ni bod i wneud, efallai i sicrhau chi, maen nhw'n gweithio'n galed iawn. I'd like to um, thank my co-governors, uh, because although you might not see them um, very often, we, we're the sort of behind the scenes workers and they do work very hard. Ac yn ola, um, hoffwn i ddiolch i chi rieni, teulu a ffrindiau sydd wedi dod yma i gefnogi'r bobl ifanc heno. I'd like to thank the um, parents, the families and the friends who've come along tonight to support um, our pupils. Ac yn ola, un, hoffwn i ddiolch i Mr David Jones, y pennaeth, a Miss Anwen Pew am y gwaith mae hi'n neud, maen nhw'n neud, sori, um, heno ac yn, yn ystod y flwyddyn, maen nhw Yym, wrthi'n galed iawn, a fel o'ch chi'n clywed ar y dechre, mae'r ysgol yn yn gwella flwyddyn i flwyddyn. I'd like to thank Mister Dafydd Jones um, and Miss Anwen Pugh Jones for the, for the work that they do um, throughout the year, and as you heard at the beginning, the school is improving year on year.